uh, sections of life you know spirituality love you know ku laya mhaka ya vuloyi you know yi kona na beef ya yena mr post yi kona um it's a very nice album the the the tricky thing about this album is the fact that he's always going to be compared to ndambi that's actually the biggest challenge i missed the post in ndambi you know so you know this song ku hlavelela loku nga kona laha hi kona ku tisa ku that that spirituality i'm talking about you know ku hlavelela loku nga kona laha

ya va remix man i feel like i, I fane ive na, na remix ku fana na sina ra mm, maybe ni nga vula ku yini maybe uh, not, not trouble Tr- trouble leyikulu ah, maybe no no no a ni ta vula maybe hi liya ya mm, not miloro maybe miloro ya Khul- Khul- khuleve could have a remix you know like it's actually a nice song that could it could have a remix kumbexani um radio bosha radio bosha if in a remix and imagine if radio bosha a yi kume nkateko ku va yi ve na voice ya xisati you know we know uh, ka ts a ku yimbelela the late uh, combo shirimani may soul rest in peace it would have been very nice to have radio bosha with um uh, voice leyi ya xisati ya ya khombo xirimani on this on this album that's my my view I feel like uh, the, the voice ya xisati ka album that makes the post is actually my critique about it ku ri ta xota ti-voice ta xisati na voice ya nesi matlela yi kona laha mara twela kulenyana this year hi vone hi twe prince rhangana a huma hi ku hlaveleleka kahle swinene va hlangane hinkwavo kahlekahle it's nice it's beautiful you know well mastered album well produced album well written songs you know instrument wise swa swa ba ende swi swi unique nyana a swi fana na album leyi a yi fana na yona leyi ya ku hela i think hi swona swi nga ta endla ku vanhu vo tala va va va ku a xibi ku a swi a yi fani na leyi nge ya ha ku hela ya ndhambi so give it a time listen to it as a whole don't just listen to one song and conclude and say a swi bi no no album yi lava i yingisela yi yi nghenelela i yingisela i kha yi tlina i kha yi koropa i hlantswa movha kha yi sweka you know kha yingisela hi ti-headphones van'wana mara mi nga yingiseli hi hi ti-headphones leya tin'wana to to to to ba pha pha pha swi nga twala swi khwakhwa swi nga twala because the criticism ta vanhu ku va ku ta ba ku nga swi twa kahle so kuma ti-headphones leto to ti nga na base ya kahle ti nga na subwoof ya kahle kota ku twa music kahle u hume u helerile album i master yo kahle i arrange yo kahle in well engineered album loko ni vulavula hi ti-backing vocals ku ti twala kahle is because of that na na mhaka ya mastering so well done to me to dr george riman for that and also welcome to prince rangan for coming out on this album showing us what to, what to made of you know we really like i enjoyed voice ya ya prince Rangani on this album as much as i enjoyed voice ya mr post ka this album i enjoyed ku nghenelela kwa ku nandzihisa hi dr joe shiriman swi saseke ngopfu swi nga ndliwa ka album leyiwani guys so give yourself time and listen to it um loko ri mina mandlela gere gingirikano ka maxava a ni ta ku tikumeli yona eka ti-itunes kumbe ti-online stores yi kona album and then ko va ku a yi kona ka spotify a ni yi vonangi mina ni le ka spotify a ni yi kumi loko ni lava ku yi streama ze ni fanele ni ni yi tlanga like this hi hi hi hi hard copy no twela vanhu lava tshamaka kwalaya va makhado tsanini you know lo vanhu ve le mhala a ni tshembi va yi kuma album leyi kosi a ni vona i nga ri va distributeriwe yona ene na swi twisa ku why mr posa a choose ku va a a ti xavisela hi yexe because previously ti-record bars hakanyingi va tala ku teka ti-percentage ta le henhla kun'wana u kuma ku va na vukungundzwani va tlhela va loko va loko va vona ku album ya tsutsuma va ya va ya yi tsemisa hi voxe va ku nyika swimbala leswi ya wena yi nga nkambi yi sale yi nga dyi nchumu ku ri kumbe va le ku dyeni so swi kahle ku ri yi le ku xaviseni album ya Mister Post ni vone va kha va vulavula hi swona ku yi kahle yi le ku yi le ku fambeni swinene . hayi davula moya i simba kahle mani na rhandza simu leriwani ri na ri na vukhongeri so oh, boxawa milorho hi leri yadoko advent na remix tinsimu letiwani but anyway anyway a ni ta ku loko ri mina mandla la gereke ni ri kona ku maxavanongonoko namuntlha no gimeta kwala a hi hlanganeni kahle nkarhi lowu taka xa mina